namni dalagaarraa dhufnaan dalagaarraa eeggatanii namni nama tumun akkasitti harka isaallee buqqisanii garaa keessaallee dha'anii kannaan ta'e bal'ata allan deebi firee shuulii tasabsiboo si yesawoon yesawoon aayimroo harka jaarsa kiyya immoo inuman deebisa ila takkaa miti lama sadii godhe kan sin deebi. Yaa jiru yaa jiru biyyoormaa nin sigaarallee si mormaa.

Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa qabdanii nageenya garuu nageenya illee yoo jiraachuu baatee nageenya nagaa jirra jechuu wayyaa jechuun nama keenya namarra taa'u illee didanii waan goonu hin beeknu. Eh, Kan biraa hafee ka haadha sabboontuu hafee immoo jedhanii jedhanii ijaarsa kiyya irratti taran. Ka namni riyaa tayeeti bakka tokkotti hamtuu san alajambi gorii dhookseeti wan namni wal ararsuufi an dandee deebi'ee dubbi laaqee yaani dubbi guddaa fidu jira amma jedhani jedhani immo said abba mana kiya inni kan inni dalagaa irraa dhufee quba hin qabne kana hogguu dalagaa irraa dhufe eeggatani akkamitti akkamitti tuman jarsa kiya akkamitti Yaani akkam isin hin jedha yaani ja, in, isa irummaa ta'u immoo namni dalagaa irraa dhufnaan dalagaa irraa eeggatanii nama, nama tumuun irummaa miti. Irummaa jechuun fillafitii dhufanii waa hundaa tumachuma. Inni waan balleesse hin jiru. Maal balleesse mee? Waan inni balleesse haadha san boottuu waan ishiin jette dhugaa ishii qabatee deemee asa'e. Kan Musxafaa jedhe Musxafaan immoo waan inni tumame maaliif tumtanii badii maal qabaa jedhee asa'e malee waan namni hin haasofne hin haasofne abbaa manaa kiyya. Said kan ta'e waa takka hin haasofne inni waan badii isaan isaan irraa argame hin jiru waan badii inni haasofe hin jiru namni waanuma haadha subbontu haasa'ee malee waanuma Mustafa kana haasa'ee malee waan badii haasa'ee hin jiru kanaafu akkami jettanii siin jettanii tibii asiin inni kan takka sammuu isaa keessa yaada hin qabne kana eeggattanii dhiirummaa ta'u beeksisuu fedhe siintuun tumtee nama biraa tuman nama hin beeku. Kanaafuu innillee na, na himi jennaan na himuu dide. Addaan hin beeyne naan jeemi. Fuula, fuula huccuu natti uwwisanii akkasiin na tumanii jedhe. Eh, Akkasitti harka isaallee buqqisanii, garaa keessaallee dha'anii. Eh, Garuu yaa ta'u, yaa ta'u je- innillee zim hin jedhu. Ani immoo dhalaa ta'eetan bakka dhiiraa dhalaa ta'ee bakka iraa ani dhalaatu bu'ee jechuudha akkan isin godhu hin beektan isinis akkaan isin godhu hin beektan oo humnaan dhadhabe immoo karaa seeraatiin karaa nagaatiin waan isin godhu beektan namni hiyyummaa namni miskiinii jir dalagatee jiraachuu hin danda'u dalagatee dalagaa irra oolee boqonnaa mana keessaa nagaan illee gabba'ee deebi'uun hin danda'u jechuudha. Biyya ormaatti illee namni takka kalas ala allaa gabba'ee dalagatee biddeen ofii barbaadatee gara manaatti illee deebi'uu hin danda'u jechuudha.

Garuu immoo anilee irraa hin dalaga. Innillee na himuu baatallee ni hin beeka. Tokkoffaa hajji fi abdiidha. Kana lamaan keessa namuu anu quba qaba. Kan sin lamaan kana moromaa jirtan. Kanumaahuu nin beeka kan xilaata biraan qabu sin lamaan malee. Sin immoo na eeggadha. Odoo olteen buliin immoo harka keessan sin irraa deebisa. Harka jaarsa kiyya immoo inuman deebisa. Ilaa takkaa miti lama sadi godhetan sin deebisa. Kana eeggadha. eeggadha oduma akka keessan immoo akka keessan dhiira taatanii oduma inni quban qabaatiin dha'uu odoon ta'e oduma isin quba qabdanii akkasitti isinirraan dalagatama. Kan inni dhiiga facaasee ayi facaastanii akkasitti inni isa gara bulleessan kana sinillee marrima keessan gadi isin yaasa eeggadha. Maal godhee maal isin goote harsa sabbontullee dhuguma himte. Musxafaan illee dhuguma waan gijibaa isa hin jiru dhugaadha.

Kanaafuu isin doomaadha, doomaa. Doomaallee way xiqimi qaba, ilaal, lafa qoffaree waan namni barbaaduu geessaa yaasa. Isin garuu isaa hun geessani. Tamaam? Akaafaa fi doomaa isin hin geessani. Doomaadha isin. Cinqillaatii doomaa. Tamaam? Kanaafuu yaanii cinqillaatiin keessan sirriitti yaada. hirummaa ta'ullee xiqqoos ta'u hirummaa ta'ullee kan wajjin nyaattan kan wajjin dhugdanillee akkanatti namni namarratti wajjin dhugee wajjin nyaatee nama nama nya- nama hin nyaatin asinis. Kanaafuu namni wa- waa balleesse tokko yoo balleesse tokko kan ati badii qabda ta- ka- ka- ati akkana qabda ati kana qabda jettan badii san badii san yaani gara gaarii deebar- ba- deebistanii nama araarsuu ta'u irra- sinirra jira malee mush nama eeggatanii tumuun sinirraan eegamu kun. Isin nama gurguddaadha. Daa'ima xixiqqishooleenuu amma kana harmeerra harme dhugduu nin beektu waa hundaa. Waan isin himamu miti. Kanaafuu akkanatti ana halkan guutuu an eeggachaa bulee halkan sa'a ja'a Mahaammaditu baattatee mustashfaarra naa fidee dhufe. Odoo inni du'eeyu kanaan quba hin qabne dalagaa ture je'eetani dalagaa ture overtime ture je'eetu mana oduma taa'aa jiru edaa inni namni qabeeti akkasitti tumaninaa mahammadu tuu naa baatee gale odoo inni jiraachuu baatee eh odoo inni jiraachuu baatee abbaa fi hookalee isaa baafatee itti fayyadame jechuudha karaatti ajjeestanii yoo gattan wallahi kana kana kanan isinirraa hin eegganne yoo kana waan akkana isinirraa hin eeggamus anilee isin- isinirraa hin eeggannes garuu yaa ta'u tanas taatu borus taatu oltee bulti malee inuma harka keessan hin haftu na eeggadha Kana ka sayid kana immoo karaa seeraatiin na eeggadha. Siinifan dhufaanis. Eega taa'u namarra taa'uu diddanii takka dubartii haa sodaachistan ta- amma immoo jettanii eh, ka- kanaafuu yaani anillee isin qo- isinifan qophaa homaa miti isinifan dhufa. Kanaafuu anis ta'u boorus ta'u iftaanis ta'u sayid jechuun amata meeqa amma musheen isaa isa duraa'u na duraa'u odoo walitti hin dhufinuu amata meeqa ta'a. Kanaafuu nam tokko mush nama dhisaatu gufunuu isa dha'ee hin beeku. Kanaafuu sin lamaan keessaa waan nam tokko nama sin lamaan keessaanii nama shakku hin jiru. Kanaafuu sin ifan eeggadhaanillee sana harka keessanii inuma si deebisa takkaa lamaa miti sadii godhee sin deebisa. Kan inni akkana gootan kanallee na eeggadha sin jedha. Oo dubartummaa kiyyaa oo dhadhabeellee karaa seeraatiin karaa nagaatiin akka sinirra dalagu hin beekan sinuu na eeggadha sin jedha. Silazii

Garuu hordoftoota keenya dhifama waliin gizee Oromiffaan haasa'uu na harka bada. Kanaafin Amariffaan itti maku jira. Kanaafuu siin immoo abdi fi hajji immoo booru iftaan keessaa inuma na eeggadha na eeggadha sinin jedha. Akkan sin godhu beektan isinillee sinifan dhufaanillee na eeggadha. Amma tana na eeggadha guyyaa laman keessa na eeggadha. Akka inni jarsi kiyya tumamee akkasitti argaa algaa irratti hambistan kana hin haftan. Isiin immoo umrii keessan akka algaa quraanyaa taatanii ilaal. Argaa quraanyaa san wayii beeytani hogguu odoo beeytani adabattanii teessani. Akkasii isin godha ala. Akka nama lukkuu eegu sin caccabsi isin godhu beeka. Godha tamaam na eeggadha. Nama nama akkasiin odoo hin ta'in nama nama gaarii yoo ta'e lukkuu sanuu sinitti baay'ata sinitti lukkuu eegu sanuu. Tamaam sin eeggadha na eeggadha sinin jedha ammas. Harka kessa numan si deebisa oltee bulti malee inuma si deebisa hin jedhe oluma si si deebisa. Mushu mushi yaani akka akka kessanii nama dhooksee nama ija shaffanee moo ukkaamsee odon ta'in filla fitiidhaan filla fitiidhaan sini dhufee dhalaa kiyya dhalummaa kiyyaan sin agarsiisa. Akka keessanii dhiirummaa keessan akka fuula shaffantanii ma tumoo odon ta'in filla fituma ijumaan ijanti akkanatti dhufee sinirraan dalagaan illee na eeggadha.